Tiri kusangana zvekare muchirongwa chedu chatinoti isusu make it or break it e, tichiendera mberi nenyaya yababa Ashy namai Ashy e, nyaya yanetsa e, apo tiri kunyatsoda kuedza kunzwisisa kuti aita problem ndiani ndibaba Ashy here kana kuti ndamai Ashy e, kuna vanoteera chirongwa chino you remember patakataura nababa Ashy e, vachiexplainer kuti pane imwe nguva yavakazombosiyana namai Ashy, mai Ashy vaenda kunotsvogara nemumwe murume ivo vachibva vazotorawo umwe mukadzi wavakagara naye asi vagara nemukadzi iyeye vakazoramba vachicommunicator namai Ashy vachibva vafurirana amai Ashy vakanzi wechitiza murume waunaye ikoko ini nditizewo mukadzi wandinaye ndokudzokererana kwavakaita zvekare nhasi unoyu ndina tingati mudzimai akatizwa nababa waashi vachigara vese um, ndoti chi mainini vaashi kana kuti amaiguru vaashi
o mainini vaashi hmm. allright munofara here amai ndinofara mwadi ha ndiririt angu ha serious wakatizwa nemurume ah, ini zvakaitika Pasina kana chakamboipa tichitogara tese. Muchitowirirana. Tatatori negore.
Mundi mese. Hama dzake dzese dzichitondiziva dzichiuya kumba dzvanzi dzake. Alright, ngatiite so. Makasangana kupi nababa Ashe? Zvakaitika kusangana kwedu it was 2013. Okay.
Tasangana pa social media, Facebook. Oh, oh, oh vanotoendawo pa Facebook. Eh.

mm. tikatofirwawo nemurume orit murume akafa nei akaita accident takatoita accident tese murume wangu akafira pasport ah,
neurombo eh.
yeah. Eh. so it was 2010 mm. paita murume wangu accident ndogara 2013 and 2013 ndopanda ngoitawo that friend babasha eh. so from there what did you like about him okay it's obvious chandakafarira paariunopedzisira wazongoita zvimwe zvinhu zvauri kufarira paari yes munoziva zvinoitika mulife semunhu ini ndakarwadziswa steric ndakambogara muchipatara after accident so ndagara muchipatara ah, unomborarama uri mudhinawo zviya zvaungoti haana zvemurume achada chichi mm, mm. saka we met pa, pa social media ndokubva tachingotaura chandakafarira kunyanyisa Mm. akanatsotaura kuti first inini ndakamboroora Mm. mukadzi ndine He mwana was open.
Mhm. Mm. ndakafarira openness Okay.
zvikanzi ndakamboroora ndine mwana anonzi ashi atokura mukomana Mm. ndobva ndasiyana nemukadzi mm. ndamubata nechikomba mm. second ah, mama vakataura mm. izvozvo ndakaroora umwe mukadzi anonzi mai baironi carlos vakataurika ivavo same problem futi vakabatwawo nechikomba
ndo matauriro aingozviita ndobva vasiyana futi so amukusiyana kwavo vanoti vakazosanganawo neuyu hameno kune imwe group point yekwavo kumusha kwavo kwaana murewo mhm. saka handiti zvangu kuti vakasangana nenzira dzipi ndobva hanzi takabva tatorana ndobva tatanga kugara tese kupi vatotizisana ipapo zvekungoenda zviya zvisina kuti vadii vadii mm. mhm. sa mukudaro munhu anenge achitaura apa o aikuudza aindiudza aitonareta okay. story yake mm. saka kanzi inini hangu im a poor man mm. i come from a poor family handikunyepera ndini only boy kupi mufamily mm. and which is true ndini mukomana chete tinoti ambura saka ndiri todo kudii kuti ndisetlewo nditewo something manje mukadzi wandinaye mm. anoti tikatenga property
time amuri kusangana anga achina maasha
apa anga aenda paindiitaurira izvo 2013 anga ambotisa mm. zvikanzi anoti tikatenga property mm. ndinosangana nenyaya dzemaboyfriends otiza otengesa chii Profa, nyingi property nekuti uyu ndi anoshanda hake ndigati mm. saka ari gati kudaro nguva yanenge ari kubasa uyo ane achiunza zvikomba kupi aa kumba achibuda achienda kupi saka uda semurume aitiwo kuda zvimwe zvinganaka zvingachinja akatiraya kumbodii kudii kuita zvese zvipi mm. saka inda yatombovakanselawo through machats ndichingoti ah but hamusi kuona kuti mamhanya here mm. haana tete here mumboenda kwana tete mugadzirisanomuchingokanzela ehe mm. ishamwari ishamwari okay ren makazodanana at which stage 2014
but taita gore rese tiri mafriends mm. then ndopamazodanana pa 2014 panhu vakazoti adzoka mukadzi uya chichiendati hatimaona ah, handaikuudza garisanai chichi mm. zvikanzi a ah, panotora neimwe problem futi yaitika mm. nobata futi nei nemwe message saka ah, takonana vaitika vakonana uda vanosvikawo pakutsamwa vomurova vobva aenda mm. Kuenda kwaanoita vanopunza zvinhu nekutengesa zvinhu. Anopunza iwo mai Asha. Eh.
Saka ndobva vaenda mai Asha shanza aenda ndichida hangu kuti ndikati ah ini kwete. Asi ka takaramba tichingopusha chidero up to just in short up to 2018 gore rapera. Mm. Varamba vachingoita ma on off on off awo ndobva ndatovati a ah, imi hamutye zvirwere here saka zvakaitika ende atovasendera ngati a ah, torwai mbotorwai ropa kana muchida rine zvangu mm. zveshuwa vakatorwa ropa mm. vakuwanikwa vari chii negative mm. tikati a ah, fine amai vacho vatove involved nanasisi vacho so vasikanzi uya kumusha kwamurei saka vakuda vaizivawo kumusha kwavo kuti kwakamira sei vazondiona tiri vanhu vavachingochata kapa mm. hatisati taonana face to face indiri kuonawo ndikati ai mwana saka social media inonyepa ndemunhu wacho saka zvandakangoita ndikati a ah, mwari vane chikonzero orit makaone ah, ndangoti munoona zvawakangoita ukuhwa wakangoita kuita sekuti havatombozivi here kana kuti ehe saka ndikati ah, mwari saka mwari mune shuwa chichi saka ndakangozvitongesa ndikati ah, munhu arambirwe kana kuti haana chinhu kana kuti mm. since aindiudza kuti ina handina chi agara akataura ah, handina chandinacho mm. kana mwari vachitiita kuti tisimuke kubva ipapo tichasimuka mm. ndiye mwoyo iwoyo wekuti tichasimuka iyi ndeye mwana wangu musikana mm. saka vaitoziva nani mwana wangu musikana vachitochata vachitotaura naye achitodika vachitofona namama achitotaura sa ndauya inini kuglenview three kwavaitombogara nomukadzi ndakaona mune hembe vachirara pamatris vachiti bhesi akatengesa chichii zvinhu zvimwe zvese makichenini tifiriji akatengesa mm. ndikati anodontiwari ah, tinoshanda toita sei totega zvinhu ndikati zvese chekudai ndaona mune zvese zvamamunazvo zvemumba ini ndisingadi kushandisa zvinhu zvemumukadzi mm. ndongofilawo kuti kana ndiri iniwo ndonzwa se mm. zvinhu zvangu zvishandiswa neumwe mm. sa zvakaitika takatraya kumbodiya mai acho achiti chokwadi eh, taigara takafonera mama wacho vamwene everyday vakati eh, zvinhu ngaapiwe zve saka enda katenga ndandine kamariwo kangu kandari nako mm. ndanotsenga midziyo yangu mm. ndangotenga twetembarary tokuti tifanongoipa muwane pekutangira ndobva ndatenga bhesi tachimboyuza chinhu chandanichiti ndanichiyuza iyi mm. matress ndatenga bhesi ndatenga pushing tray voza vachitobikirawo pasi vandadi ndikamboyuza stove yavo saka inati yechitove yangu yairiko ndaine foplate iriko ndati i can't carry four plate njuya mari mm. kandotora two plate kandotora two plate ndaiya nemaradio nematv ndaiya nezvinhu zvichi ndaisa pai mm. mumba ndikati ano totangira ipapa tichingodii ara totenga mudziyo yedu zvii zvei zvinhu tatotenga mm. ava vakucommunicata manje nokuti vakatondiratidza namba vakati a ah, idzii namba dzake saka vane mumwe munhu wavanga vachiti ani kuti ane kubhawa kwavakambonoshanda vane munhu aishandawo ipapo pabhawa saka vakaita zvekunge vaidanana hanzi ndakadanana nemunhu ndichida kuti andiudze zviri kuita chi uyu mai ashi saka everyday aivaudza nhasi vane chikomba nhasi vazodai nhasi vabatwa nechimwe chikomba chimwe chikomba chazouya chikavadira mvura magumbezi vawanikwa vakarara vazodai vazodai Hey, what is the reason hamuna mwana hmm. mese hmm. apa muruda kuti muita sei kana maita findouts nzaa ndorwadziwa kana izvozvi zvinhu zvangu ndorwadziwa kuti iwe uri kuti timudzorere zvinhu ndii ndakatenga imari yangu tikati aa ah, iye aishando wachikuwachirai mm. chikubikirai mm. ndobasa raitoita ritori basa mm. asi pavangoita sevanhu sansingazi kuti mukati munhu anechi ane zvaanofunga ai kubva ipapo zvaisaita kuti paite kana three days pasina asina isa please co akaisa please co saka ina yapesera ndoti ah, ah, maplease co ayariga ndimufonere mm. bcause pane day raakafona it was late foni yatoring ah, it was around cof ndobva ndatora foni ndikati haina ah, respect zvamukuona mom ndikati ah, ndakatoona yakatonunurwa mm, ah, ndobva ndapa ndikati a ndi mudzimai wenyu wayo mudzimai wenyu mm. ati asi munhu ane zvinhu zvake zviri kuno pamwe pane zvadapane zvada kati ah but emergency ya twelve tinzwa tinda ndiri paside mm, havana kuramba kudaira havo taura zvikanzi unani zvikanzi ndiri ndege zvikanzi ndiri kunzwa munhu ari kufema zvemunhu ari kungowanzo zvevanhu ka kutaura kwevanhu vanodanana mm. ndiri kunzwa pane munhu ari kufema anzi handiri ndege saka iniwo semunhu ndakatanga kufira kuti ah, munhu yanoti ari ega aneni saka vanhu havati nechi chibhodira vanhu havachiri kudanana saka mm. inobva ndaita sei handina kutaura ndati andingataura tingaita mese Ndakaregedza ndinyarire but moyo mangu ndari kuzvikipa. Saka the following day akazofona futi. Saka afona kanzi akuda kuti jairira mufonere aisa please mufonere. Hanzi akuda kuti jairira. Mm. Mm.
Ndovandafona ndikati ah, Basa anokuzoitwa nemumwe mukadzi here zvikanzi ah ndiri kuzviziva mune ndoda kutomuudza kuti ndaa nemumwe murume saka mugarewo muimbe ini zvakanaka iniwo andisiyewo mumuudze nokuti anogara achindinetsa andisiyewo asandivhiringidzewo imba yangu yanayo nei ndikati ah sorry hanauziva kuti vari kukuvhiringidzira chii Imba yako yawatanga. Ndikati ko zvinhu zvenyu mozotora rini zvikanzi ah zvinhu ndichauya kuzotora anangotukana naye kana kudii zvokuti achitozivana akatouya kumba kwandaigara mm. sa ndobva taita sei ini ndikati ah kunava ko imi zvinhu sei muri ngotsika tsika muna nokuti iye aiti paanoisira plisco ndiri kuda zvinhu zvangu kuda mapoto angu stovi yangu chichi ndikati ko imi madii kumupa zana kuzvitenga ndikati aiwa izvo at that point is out ndakakuudzai kuti zvinhu ndezvake zvekuti makazvitenga imi hati makamuda eh, asingashandi asingashandi eh, ndazaishanda pana kuwachira yachiita eh, zvese saka kubva ipapo tamudzorera zvinhu zviya vanhu vaya varamba vachingoitirana izvozvo zvoku saka zvakazoitika zvinoita mwari Ini pana sekuru vangu vakarwara varwara ndobva ndaenda nokuti ndaingoti hendeika kumusha mm. vaingoti ati ah, chaenda mirai kumba hakuna kuvakwa hakuna kudai dai so mm. ngotsika tsika kuti a ah, ndainda kuona mama venyu ko ndikarwara muneni ko chichi imi kumba kwedu hamusikani a ah, tichadai mari tichadai kati a saka iniwo nechemo sometimes ati a tiri kuri kuda murume ka hmm. ndikuda murume ka Ah, but apa ndazvinyanya handiri kufirei pana mumoyo ndichitaura ndega ndaisada hangu kuudza munhu kuti aizoona so ndamuudza kuti uri murombo Mm. so ndaiavoida Mm. hama dzikauya ndinomira miro Ngokava. ndobikabika ndo ndichikava Mm. handitomboti hapana chakati Mm. so pasina kana kuti ivo vangataura kuti vane dhera vakadya ne vegetable vanganyepe ndaizama kuvaitira zvese vakabuda basa vakadii vakasungwa kumwe ndikaenda kukoti uko mm. vatosungwa vanzi three months vasungirwa amene kumoriswa vaimboenda vachimira vaita zvekuchinja mari vachididi ndobva vasungwa mm. saka ndikanobhadhara wanzi three hundred ngavabhadharira mari ndobva vabuda mm. saka ini ndakafunga kuti manje vakabuda basa mai vacho vaparipo pavakatotaura ndiye mwana wavo mukomana mm. but hazvina zva zvakabetsera vachibva ikoko vachisvika uku vachinzi kumhozi vakugadhi havadii nokuti vakarofa two days saka havadii history yokuti wambosunga wambodi zviri eh, connection yokusungaavadi zvinhu zvisiri straightforward eh, eh.
vatomiswa basa Ska zvisinei handinambozviraidza kuti vamiswa basa maishanda here chikava ena ime business woman alright mm. In a, I used to work in every ushanda muhurumende. Oh, you're a business woman. Yeah. Ah, nice.
So okay.
pandobva ndaita sei ndikati ah no don't worry. Basa rinowanikwa richipera. Mm. Mm. Munhu akakuwana rimwe futi. Mm. mm. Saka ah ndotovasimbisa paya eh, noamana achiti ivo ndaitoona vaita kakunyara kaye kakuti ndikati feel free mumba mamusingaekwe mafruits kana kuti ndaiti idyai semadyira mamusungoi kwete kuti hamuchaenda kubasa hmm. feel free kamuchida enda kupi munongoita zvamagara muchida kuita hmm. ini handizvi kuti kuti ipapa pavari chii ndo pavaita mukana wekuti vangona kuti ndonguva yamboita zvokutikorera korera kwe ini shuwa ndasinganwe mvura apa ini aizi to buy water kati aina hangu mvura yekunwa yepatipa handidi mm. ndotenga five liters yangu mm. yekunwa mm. saka ivo vaibva vatoita zvokurequesta ndivo ndinokutengerai mvura mhanya bvira mukano kunoonana nani namai ashi vonoonana kuya ndaisazvizivangu asi zvakazotaurika manje auti ah, nguva iyo yeendai kuti ndinotenga iyendeto eh, kwatava kumba vanouya vanotosvika izvezvi izvozvi kumba kwamunogara chero vakati hanoo chakati kani nacho ndinovati munotoaimwani saka musi kudada nei no ina nagiraji navo yekuti zvandiri kuda kuti trai kuda kuvaratidza kuda kuvaratidza kuti ivo vaifunga vandigona handiti unoona ukavada chakati uchiti wari inini i want that moment eh, ndinzwa kuti imi makafila sei pavakangorongedza mbatya dzavo vakarova pasi mamuri kupi pamakapinda mumba muchiona zvinhu zvake zvese hamusisina makafungei makaita sei fani yakaitika eh. maweeks anga apera aya tatamboita ndikati moisirei password pai pafoni pafoni ini yangu iri free chero mari ndogona vatuma kuti ndai motenga naiko keshi kana kubhengi chichii mm. neyangu ndikati makuisa password wai why mm. nekuti ndo masure mandanga ndambovabatira chi vane mapictures mm. apa ndaibika bvira vatosendera namanude pictures nemwe girlfriend wo kwete amai ashi kwete amai ashi saka ini ndobva ndavati chi ah, titaura takanselewa nalandroid pamba paya mm. ah, zvapera zvapera it's okay it's okay Ndotii ina ndatovati haa aziva kwake aziva kwake mm. saka from there inini ndobva paita sekuru vangu vahanzi vastroke mm. ndobva ndatovati emergency saka vanga varara vari kubasa mm. ndobva vatoti a chii uye tisangane kumbari moziva kuti vakandikwidza bhasi kumirira kusvika ndikwiri bhasi ndikatovatuma chikenini ndikati anditengerei chikafu chichingavapa mari vakanditengera Mazandika vati manje hamuna hope chiendai ka kumba munarara bvira ivo vaida kumeka shuwa kuti ndaenda here it was um, 23 november gore rapera okay. ndogore rapera ehe ndopavatosara vachiita sei vachienda kunani kunamai vakamhanya umba vanopfeka hembe dzavo ndokupfeka saka zvakazoitika ini ndoti ndichidzoka manje mm. ndiri kudzoka ndikukwana achipa besbed vaya pandati ndakatenga ndematresbed eh, eh, matres ndoyairi yavo ndiwana ah, apana besbed chihembe dzangu dzese dzandanga ndavatengera vakatora zvese nefoni ndandavatengera foni nesmartphone chekutanga chinhu chandakaita kana afugama ndikati mwari ndibatsirei makayachofugama kufugama chaiko ndikati mwari ndibatsirei mm. because the answer was very open yekutoti munhu adi because zvake zvese ndo zvazvisimo mapoto chichi vatuta zvizvizvi vanhonga nhonga ndikati ah, mwari ndibatsirei ndipei kushinga ndidi kurwadzirwa munhu mm. mwari mandigonera mm. chandakaita ndakabva ndakiya do ndikaenda kuna landlord vane takshop vamba ndobva ndati a ah, baba makadii titomhoresana ndikati a ah, baba munamboonawo baba ashe zvikanzi a ah, ndiye zvimadhisi ndikati a baba zvaitika ndati ndichipinda umba umu ndaona umba musina chi hembe dzawo dzese kanzi a saka imbavha baba ida kumhanya mhanya kuti makabiwa ndikati a baba hakusi kubiwa mm. uku kutoenda kwekuti munhu ave kugara samwe bhozi vatuta zvavo zvese mm. zvangu zviri safe zvirimo chavakangotora zvazviri zvandakatenga saka ini chakazondirwadza ngati ari munhu haafungi otora zvangu zvandakatenga achiendepi nazvo zvake agona kutora apa agona ondisiya asina onditaurira ati munhu aitaura kuti ndabvira chikoni eh. but hapana chakamhanya mupfungwa dzangu ndakamhanya kuti adzokera nanani nokuti ndiye munhu waigara achingoisa maprisco mm. saka baba vakatsamwa landlord ndobva vafona inini ndaivafonera vasingadairi foni ndobva ah, vaona kuti ndiya landlord ndobva adaira shamuri kupi zvikanzi haa sori mudhara pane zvakangoitika ndakugara kupi kuchitungwiza just like that eh, ndakugara kuchitungwiza chichii zvazvadii apa kwaiva kunyepa ivo vari mudinju yes tingori padhusi nepadhusi yes saka ini zvandakaita mm. ndikati nono ini ndinoda hembe dzangu kutaura chokwadi ndaive peni ndikati ah, munhu ndakagara naye timuitira zvese asingaasina chaanacho mm. ndikatambura kurarama imwe life isiri yangu ichuni myself eh, kuzvidzikisa eh, eh, kusuta mm. situation ndikati awel ah, ndaenda kupolisi ndikataiwa ini mutemo ndouziva bokozoikubasa ndobva ndaenda kuporisi kusvika porisi paya ndoudza mm. ah, ini ndandichigara nemurume soso akadai dai sati ndati ndichibva kumba ndovana aita kuti sei atama atama but kutama kwawaita atuta nehembe dzangu chandiri kungoda ndinoda foni yangu nehembe dzangu dzadi iye angu handine mm. naye mari ndaiona ndikati ane mari dzangu chero ndada kuti mari ndakamubhadharira mari kupi ndikati ano ndakazviita nerudo eh, handifaniri kuzviti chindipa mari yangu but zvehembe handina hembe yangu yaanga azopfeka mumwe dee mukadzi uye achada kuipfeka ndii eh. ndigosangana naye ndomuona akapfeka hembe yangu hazvindiitiri zvakanaka ndikati afine ah, Ini ndiri kungoda hembe dzangu sha saka tomuona sei saka zvakaitika mapurisa akauya vachifunga kuti achadzoka ikati havapo vatove kutogara somewhere nei nyaya haitani kubuda e saka ava ndokubva ndavafonera manje ndokubva vadaira foni ndikati handai ndichingokumbira ndikuonei saka vakauya vese nomukadzi uya mukadzi uya akamira nechekuri ndaimuziva hangu ka pamapictures saka apa ndakazomuona manje semunhu waunenge Sepa pangoti tete Tilda ukuzowaona unongoziva kuti anongotoza kuti munhu uyu ndiye wandaimu.
Ehe. Mm. Saka ah paya patakuita sei? Mukadzi amira nechekure ndikamuti aiwa amai svikai padhuze. Mungazofunga kuti vakutaura dzimwe. Mm. Ende tikataura dzimwe ndoda kuti mutaure muchitonzwa because hapana chiri kushamisira pamunhu. Mm. We share this man. Saka musatya. Mm. Handaitove fit for everything ipapo. But uh, yes. free to come zvenyu musazvinetsa. Musa saka iye aive nekakutya ndobva amirira nechekure ndikati no come close handirume nindobva asvika payapa ah, saka otaura kanzi ah, no im very sorry ndokumbira ruregero zvakaitika ndeava ah, manje babasha pane zvakaitika asi zvandofunga inini Ini ndaifunga kuti ndongokuisa yakadziva mumese ah. ndaitarisira kuti handiri kukuudzai pfungwa dzavo hanzi ndiri kuitira kuti ndaichifunga kuti patinogara kumboko ndikutsvagira imwe rumu kuti mwana ane rumu yake mwana saka to be honest tete tilda moza ndakaita ndaiseka nechomo ndikati ah mari retrataura nezvababa ashi here eh, mari retrate here ndobva moza takarumwa nemoskito tiri pametichitaura nyaya iyo ndobva ndati ah o oh, saka magariro aya ime muchiita seiwa mrumga e mmamurume wanruma tatakamira pateminasi Yeah. Eh, aiwa ndinoti kumba kwamainzi orit akugara ah, vaiti ndototi umwe ogara mimba yake umwe mimba yake saka ndobva ndavati muri kutambira mari iyi inozokwana kutichengeta vakati eh. by that time vava nemari choma zvanzi hatongokuchiyanisai mari ini saka kuti be honest ndakati handii kuvaofenda rega nditi wo oh, ndozvamafunga its okay zvikanzi ah ndikati ya ah, chinhu chandai ndichinyanyisa kuda nere chandanyanyisa kuda nerei mm. inana noripota wamapurisa mm. nokuti mubviro wenyu inana otukana nekanganisa eh, handisi kumhangarira kuti ndiri kukudai beki but ndoda kuti muexplain mapurisa nekundidzorera chi hembe dzangu nefoni yangu chete imi mm. moita muvoni yeah. Zvikanzi Anu usadaro chii nindru ndikati aiwa ainduda hembe dzangu zveshuwa vakabva vauya nesecho yakabereka hembe dzavo vauya nehembe sa vauya nehembe vaisiya foni zvinoita mwari foni yavakasiya iya mam nemameseji ana kudhilita because vaisatarisira ndovatorera vaifunga kuti ndichanzwa tsitsi sinzi vaiona ndichivaregerera zvona ndikati aiwa this time bring my foni Ndandotora foni yangu saka sezvinoenderera go through uchi yangu foni ah, ndisingatombofungiri ndikati ah, obvious munhu ane akadhilita ke ndikati arikeza nditoisa line rangu ndidi ndindiwo mameseji ndiona mune mameseji zvinoita mwari ndobva ndoona pane meseji yairi kufoni text yakasendiwa kuda kuti mama maone here mari yatatumira neko keshi tisu vane wani vachangotanga kugara panapa one ndobva ndatoti ndatobata kesi saka ndopa ndo mai vacho saka ndobva ndatora nhamba dzamai vacho ndobva ndadzokera kupolice ndikanoti a ah, munhu uya ndamuwana paanodii paanogara saka ini handinge aite inini sezvo nyaya iri kumutemo ndobva namapurisa afona mai vacho vakati e pamba zvaita sei ka kumapurisa munogara panhamba hanizve ah, votaura nhamba hanzi ndekupi hanzi glenview three ah, zvikanzi pane vanyowani here vachangogara murume nemukadzi zvikanzi ee eh. zvikanzi hauraiti ah, tinoda kusvikawo pamba penyu ako ah, kanaka akangoti ha ah, its okay taida kungoziva kuti ndimuridzo wepamba ipapo ndokusvika kwakazoita mapurisa mapurisa asvika kuya ndokubva ava vadi uyu mai ashe ndokubva ati ahavamo vabuda ivo varimo vanga varimo mapurisa hameno zvakangoitika vakati varimo vana vanga vakauya vana carlos nabairo vanga vakauya vakatanga kuuya kwandiri vana vaitoramba vasingadi kuenda kuna mayashi vakati toda kugara namama ava saka vachitori vari ikoko vakugara vese namayashi vana naivo vatora ndichitongovabikira ndichivagezisa vana havana no kwete kuti zvekuda asi ndoyangu apa murutora vana vake zvainziapa munhu akutiza mwana aichema muzano aichema ah. saka kuchema kwevana ndokwaendirwadza kuchema imimi hamuna kugara maita vana mese aa ah, ah, hatina mbozvakatoita vana aende yaudza kuti hangu ini zvemwana kwete since tataita ndaita accident mm. saka ndobva achi vanhu vaichema ndikati ah but vana handina zvandovarangira handina mhosva nayo mm. so plus ndaida kungovaratidza kuti chinonzi mwoyo wakanaka chi vana ndodya ndoti achiendai kuna amai nababa anzi hatidi todaona tv tiri kunongeti aiwa endai kuna didi handipo saka kuvana ndaita chitsotsi chokuti nditi handipo pane kwandodaenda ndozoya ndichikutorai Ndokuzoparadzana kwandakaita nevana saka mapurisa ndobva vapinda vanhu ah, mwana ari mumba ndopavatotorwa nemapurisa vaenda nawo kina ari mumba akawanda pai akagara ari mumba vaigowanda pai muhane room mumplane saka ndobva vadii saka vadai vaendwa navo paya vana vava varipo vana ruzviona baba vakunotoitwa nemapurisa saka vatonzi saka ndoona vakundifona ya ndasungwa nemapurisa nenyaya yachichi ndikati andakakuudza kuti endeitokanzelesa chi mm. nyaya mukaramba ndakuudza kuti mhosva mumapurisa yaita se airuu mm, ah, taenda kuya ndaenda ini kumapurisa kuya ndasvika kumapurisa saka vatonzi bvisa bhutsu kuti uende kumasirasi ndifunge kuti ah, baba vakangorara nebasa ravo iri ropera futi ropera futi singe zvakaita last time saka
ndakatotaurawo nemupurisi wo zvokunzwisana ngoti kubasa kanda mm. ndoziva kubasa ikoko handikutaura nemupurisa ndangotaura naye ya ano musadai musadai chichii kanza mune shuwa because nyaya inonetsa tatanyora ndikati aye ndinzwiseiwo mm. ndobva vandinzwisisa mm. ndobva vaita sei havana withdraw zvikanzi ndinoperera kupi saka vakatonzi vabvise mari it was much better kuti vabvise mari kuti vagoenda kupi basa vakanobvisa mari kukoti kuya vabvisa yeah. 45 vanga vanzi sikist vakachema chema mm. ah, ndobva mukadzi wacho vachitoripo iye nehazvanzi yacho imwe isina kuuyayemurumesaka oh, mm. ndobva taita sei tabva ikoko taparadzana indapinda mutown nehazvanzi yacho ndayatapinda muchike nini iyoye pano paconstruction handamutengera chikafu chichitoita nyaya mm. taparadzana tadii problem ikati ano ah, dondwari nezvezvozvo zvakatoitika zvakadii zvakapera saka pakamboita time ava vari kuti variko kuvakutanga vanotextra vanayeni vanotextra chi so pamind yaona anatsoona kuti ah, saka baba vanhu vane problemchigemu chake chekuti uri uku futi urikutaura neuyu but nyaya dzavo dzavaitaura ndedzekuti nhasi adai kwete dzekutaura dzekuti chii ndabatira munhu ya ndamubatira chii mm. saka vaiti vakaita zvo Problem vanochema chimo chavo kwandiri as if ndiri sister yavo ndabatira munhu uya chi saka nechemumwe ndikati "Ah, murume uya ari right right anoudzaini kuti anoudzainini kuti ndabata Murume ari right, right. mu- ndabata mukadzi nemameseji Yes, oudzainini munhu wakatiza futi ini kunditiza uve wati ini handiite zvo Eh, eh. uyu ane faya ndeuyu Eh, Because ndinoedza wangu vanhu mumacomments avo vachiti a ah, pamwe mubedroom ane problem eh, do pamwe patatichida kunzwa kaipapaa ah, haana kana dambudziko tobe honest enough haana kana dambudzikoavasikwa bo
problem problem hapana zvekutoti indaatosvika pakuvati nhaimi baba ini kumukadzi wenyu chaicho anohorevei zvamunongoriwo munhu ari right ko chinonetsa chii mm. ah, ah, eh, ndo pane mibvunzo nevanhu vakawanda katinopamo munhuzvese tichiitira mm. nyaya yake mm. vanhu vachienda akungobatsa mukadzi nechikomba unabatana mukadzi nechikomba tikati no Maybe vakadzi vese vari kunzi vakabatwa nezvikomba pamwe baba pane zviri kushota, pane zvisiri kuita. Ini chanatsoondipusha kuti nokuti ndanga ndisingatoda ndingati ah, zvinondibenefita chii ndozvinetserei mm. one ndasi mabvisirwa nasendi kana chichandoda chii but inyaya yekuti ngati aiwa i want to prove vanhu kuti vanhu ka vasafunga zvavo zvokuti maiti moto dololo ndikati no moto bho moto uripo asi kuti vanotonetsa ivo ava baba ava moto vanawo asi kuti dambudziko riri pamukadzi kutaura chokwadi ndakavaudza kuti mukadzi uye ane shaya aiwa ka mm. not even mukadzi aiwa ndichingotara paside pemukadzi ivowo manje ivo vane problem yekuti ivo vanenge vakatodyisiwa nemukadzi uyu kuti chero akavaitireika vanomoka asipo the moment yavanomuona kuti nzeka vanenge vakumuda vakufunga kutoti dai Saka iniwo ndakazofunga kuti ah, kuda ane imwe style yaanovatambira chaizvo yekuti kuda iyoyo ndo yavakanzwa munyika muno kuti yokuti vanhu vakatongo Eh, ifunga iyo, zvifunga inovakanganisa chete, brain. inotovavhiringa Mm, iyoyo inenge inova ndokufungawo kwangu ndikati ah kuda ndo zvinovanetsa kuti chaizvo." ndo zvavanoda Eh, mama stu anoramba achitotaura neni dai mambosvika kuno Ona nhasi. nechemoamundei Eh, nechemumwe ndega ndeinyiseka kuti ah, mama vane vachinditi nduye ndouya nepeji yekuti chii eh. but ina ndangoguma hangu kuramba kuti ka vakati ndogona kuti vatumire chigayo chichiya handineunoona vato vakabhipa ndoziva kuti vakabhipa vari kubhibhira kuti something short kubhibhimba ini ndichitoziva kuti une basa remunhu ji iye zvino agoti transport but baba ashiwo mm. imive zvamuri ah imi saka there is something wrong mm. imi muri taura kuti amai vababa ashe mm. vakabhipa vachida mari dzechiga zvechi zvese munovaitira ndinovaitira saizvi baba ashe is also doing the same Kuna ambuya vavo amai vamai Ashy ainzi haa vanosiririsa vanorwara ndotoendesa magrocery ndovatumira mari yokurapwa ndoita sei what you are doing to uh, amwene ex amwene mai va babo Ashy babo Ashy was also doing the same kuna amai va amai va Ashy ndakanzwa ivo vachidaro vachinzi hanzi vakastroka
vaitonoka madays iwaebutvadziisabut vanochengeta mm. even nanatsano vari kuchengeta eh, nokuti history ndainzwa vachitoti vaitogara nanatsano even hanzvadzi yavo yaenda ndakune chimwe chavakasara But ivo vana tsano vakasara ivo vachingochengeta. Ini kana nemwana wavo ashi chero ndotengera mm. mauniform complete chichitumira zvizvi ndichitumira kana nevana vanasitsi wavo vamwe variko kumusho ndichivapa. Okay.
Yeah, zvakaoma. Chakaita kuti ndikutsvakei or what I wanted to confirm kuti is it true kuti munhu akabuda akatiza akaenda makazongodzoka mukawana munhu asipo. Icho. Right. Ende imimo semunhu akambogara naye why ari kuitirwa zvikomba nevamwe i think pavakadzi vese vakataurwa vese vakadzi vakabatwa nezvikomba except for you mm. imi makatizwa mm. kuti saka patatu pamba tatoda confirma kuti vakadzi vari kutizei Asi pane zviri kushota here zvama zvama confirma tano kuna atori bho zvese bho. Iniwo zvimwe zvandakambofungawo ndambofungawo kuti mumafamilies ya Eh. like family kwavo Mm. one toti mukadzi ane zvakewo zvekuti ane shavi ane but ivo vane problem Kuti kutori neproblem.
Kune problem. ndinoona sekuti kune problem yekuti hatisounzi ndiye mukomana ndiye baba Mm, Ndiye the only one.
saka hakuna munhu anogona kumuchallenja kumuti Mama wacho she is so soft wo sezvavakangoita izvi ndinovanzwa tiri kutaura eh, saka havana nharo dzimwe dzaya kuti asi vanongo vaudza mahwani wezvi kuti mwana angu siyana nemukadzi waonai handiti asi ndozvonatsi kuti ava kava nezvavakaitwa kuti izvozvi vane vachitoti chero akati ndadzoka ka mm. vanototanga mm. on your marks Eish. Mm. yeah asi baba ndichiona nerimwe side kakuru ndakatarira mm. ivo vane vavakamboita vamwe vakamboda kumbotuma amwe kumaraini kwavo vamwe vari kusouth Mm. taitaura paapa mm. Taa taurai naye ndaenda kuti tidzokerane chii nokuti uyu ndikuramba ndichindii ndikati ah, ini haukamu kuti vanoda kudzokerana neni ini mm. ndeye foti vakambondibatirawo message mm. ini foni yangu yaigara papa ndichitovatuma navo ini vakatonditiza mm. saka ini ndototi chance ini handizodzokore ende ndinikasekwa nenyika kuti ah, eh, munazvawakaitwa zviya wamutora alright ko akakutuka mutora mm. can i ask you one mm. question do you still care for him
care like like okay
munomunzwira tsitsi here munonzwa ka zviya zvokuti akauya achisheyawo nemi muri taura kuti still communicate yes anditi mm. akasheyawo maproblems ake munonzwa kubatikanawo here kuti ashem ah, munhu uyu dei ndamubatsira kana kuti motobatsira To be honest enough ka tete Tilde. Indiri munhu uya umwe wekutoti ka kuda inyaya yekuti yakaitikawo mulife yangu yekuti ndakarwadziswa Okay. zvekufirwa izvozvo Okay. ndotomunzwira tsitsi kuti ah, munhu une life yake uyu sei achiita zvakadai Achidai. anodi dai atove pane imwe level Mm. nokuti now is 44 ndichifunga kuti ah at 44 ka unenge usina kana kuti wave nechii chinobatika dai matove pane imwe level ndikati baba imunoziva ndai ndaya ndatoronga kuti dai tanovaka tanodii tanodii hmm. but ini ndikati ha chirwedza ndidzoke mamashure ngavachiita sei vaiti nezveu but vakauya neproblem yavo vachichema chema kuti ndekaproblem didi handitovapindurira kutanga ka ndombofunga kuti ah, munhu yaari normal anoudza inini problem yake ndichiti anobvunza ini munhu wakatosiya anobenge but indoti aa ah, ah, munhu kuti ndimuonese light ka chirega ndinatsomukanselbecause because counseling ndakaita counseling ndikati aregedza ah, ndiudze munhu ndikati ano imi mndakakuudzai kuti problem yemudzimai wenyu uyu mai ashe haifi yakapera chero mukaita sei imi chamungatoda imi kuti mutsvage rubatsiro sei kumachechi uku mm. muende muwane rubatsiro ini chandingaona rubatsiro rwavanoda dai vaitwa zvana kurutsiswa zvaye kuti kudyiswa baba vakadyiswa nokuti pamba patakatanga kugara mm. vanhu vanotaura kuti ah, nhai mainini manga muripi baba vaiti vaenda kubasa mudzimai waiva vaisara achipinza chi zvaipinda izvozvo zvakataura nemwe friend yavo futi yavaishanda nayo mm. vaimupa muriwo ka kuti unoisa vaisiyana pamajuti unoisa muriwo kumba aitosiya muriwo zvese nokuita baba mumba imomo mm. sa ndobva ndati ah, saka vakauya neproblem ndotovabatsira no imimi dai mabatsirwa Okay, what does he say pamunomutaura izvozvo kuti iwewe neproblem ivo vachingotaura ngoti ah mama vangu vanoda iwewe Hanzi mama wangu anoda? Mama vanoti dai isu tinoda iwewe. Dewa nana sisi vanoti tinoda iwewe wakarasika. All right, mama nana sisi ko eh. iwewe unoda chii? Unoitoona kuti munhu anonyara kuziva zvinhu zvake zvaakaita kuti noti pamateksi ka unoona ani achisa zvimaloving zvimachi i don't respond to that chero ndikaisirwa kalove sign kachichi i don't ndoignoise eh, kamoyo I ignore as if hanachi ndoto kana kutobva offline
ya like manheri vavakandisira message ndotoisa kaika love chichichi ah, murudo wana tete tilda titi vachitire kuti zvandakuona to be honest ona kuri kundipusha ndoyatoisa push hombe ndaona tete tilda davaroona kuti damungavabetserawo here kuti iye paari kukutaura kuti taurai natete tilda Ari kudei? Ari kuda kuti mubatsirikane kuti mudzokererane here? Imimi kana muchitaura naye muri kuona brain dzake dziri papi? Sekuti tichidzokerana kuti anatsoziva unonatsonzwa kuti ini I'm sorry ndoziva ndakakutadzira. Saka zvokuti mudzokererane? Ko sorry ndeyei? I'm sorry Alright. ndoziva But- ndakakutadzira. Alright. Enda kuna tete Tilda utaure zvese zviri pamwoyo pako ndakakutadzira.
Yeah. But iye pachake akambotaura kuti let's get back together. Kakawandisa.
Zvokuti chero vari papa muchitovabvunza kakawandisa. Alright. Okay.
Alright. Anyway, what I'll do eh, ari imomo mm. chamboti mumboti excuse me chana mm. ndimbotaura naye mm. after that ndozotaura nemese muri two no problem anditi mm. all right thank you amaita ah, basa